تکو پیارا جے ماحول پیاری جے شوٹنگ ڈکھینے اگاں چل کے۔ ویور ماشاءاللہ بابا ایڈو ایڈٹ گیدی آندے وے بکریاں آندیاں پئین ماحول چیک کرو ویور بارش ائی ہوئی ہے درخت ہر چیز پودے رواں دواں ساول سبزہ مچا ہوئے ماشاءاللہ پیارا پیارا۔ اے دیکھو کیا بات ہے ایڑ آ گیا ہے چھوٹا جا ایڑ دے لیکن کمال ہے چیک کرو بھی بار اے تو کٹ کرنے آپ ہاں ویور دے دے پہ ماشاءاللہ سارا بارش دا پانی ہے ہن اسا پکی تے چڑھنے دے دے پہ چڑھو گے چیک کرو ویور بارش ایڈی زور دی راتی آئی ہے ساڑے علاقے دے وچ

ماشاءاللہ ویور اتھے مالٹیاں دا باغ ڈیدے پے وینا بڑا پیارا پیارا مالٹیاں دا باغ لگا ہوا ہے اتھے موسم ویور ٹھڈا ہے موسم ٹھڈا ٹھار ہے ویور سریکی ویلاگ سلیم کھوکے والا یوٹیوب چینل لائک سبسکرائب فالو شیئر کر چھوڑا کرو تاکہ ماشاءاللہ آج دا ویلاگ پسند آسی پیارے پیارے پیارا پیارا ویزٹ ہے

آواز سنو ویور ماشاء اللہ اس جگہ دا اے سکون ہے اے ماحول ہے اس جگہ دا

تے تساں دسو بیک گراؤنڈ میوزک دی ضرورت ہے کشے دی کیا نا بالکل وی نا میوزک اتنا پیارا بنڑایا کہ سبحان اللہ وی وا چڑیاں پرندے آواز سنڑو بڑی پیاری پیاری آندی پی توجہ کرو آواز دے وی وا۔ ماشاءاللہ ویور تھا سو کتا کو انشاءاللہ سڑا ویلاگ ویلا بڑا پسند آسی اور میوزک بڑا پیارا ہے باقی سب ٹھیک ٹھاک ہی ہے نا خیر خری ہے تے ماشاءاللہ تک آج دا ویلاگ سڑا پسند آسی سڑے چینل جڑے رہ کرو جڑے سڑے چینل تے ماشاءاللہ دوست باب نوے نوے ہیں سبسکرائب کرے سے نینا چیڑیاں دے پرندیاں دی چل چلاڑ دی نال نال ہی سڑے روڑ اتھو گزردا پہ یہ دے دے پہ نا یہ جگہ دے روڑ ہے خوبصورتی اس جگہ دی بڑی پیاری ہے رستے بنڑے ہن خوبصورت خوبصورت بڑا ماحول بنڑا ہے بھئی وری تھو دا سکون بڑا ہے بھئی وری اس جگہ دے نا اس جگہ دے ساڑی عوام کافی آندی ہے سکون ریسٹ کرن ایک سکون دی جگہ ہے یعنی کہ ساڑے شہر دے ویچ ہے اس جگہ دے شام دا ٹائم ہے نا پرندے آن دی آواز ہے بڑی پیاری اور سکون آن دا پہ اس جگہ دے بیگ سکون گھن کے دیکھ دو بڑا سکون آن دے ماشاءاللہ کیا بات ہے جی وے اے اللہ پاک دی نعمت ہے اللہ پاک کیویں ویور سکون ہے بہت زیادہ سکون ہے ساکو تو سکون آیا پہ ماشاءاللہ تاکو ویڈیو دیکھ کے ساڑا سکون آسی ساڑے چینل جڑے رہو تاکو پیارا پیارا ماحول لکھیں دے اگاں دا چل دے ہیں وزٹ تاکو اگاں دا کرویں دے ہیں ہیور تک اگاں دا وزٹ کرویندے پے ہیں ساڑے نال جڑے رہو ماحول چیک کرو ویور پرندے دی آواز سنو درخت چیک کرو اتنے ہر قسم دا درخت لایا گیا ہر قسم دا

تے ساڈی ویڈیو واچ کریندے وے بہت شکریہ لیکن ساڈی ویڈیو واچ کیتی کرو تہاڈا بہت مہربانی ہے تہاکو انشاءاللہ ساڈا ولاگ پسند آسی مزیدار لگسی ساڈے ولاگ نو جڑے رہ کرو کیونکہ راتی ساڈے تے بارش پئی ہے نا اس گالو ٹھنڈ محسوس تھیندی پئی ہے اور ایڈے تے پہ بدل ہی بنے ودن اتنے وقت شام دا ٹائم ہی تھی کہ بدل ہی بنے ودن خوبصورت بڑا ماحول چیک کرو کیونکہ سردی دا موسم آ گیا نا سردی بڑھن دی وجہ تو یہ ماحول بن چکے ہیں اساں روڈ تے کلے ودے ہیں تھے مزے نال وی لاگ ہی بندا ودے تے اساں آپ دی انجوائمنٹ ہی کریندے پے لیکن سکون بڑا ہے وی وار اج ہی ٹائم نہ بہت زیادہ سکون آیا پے میں آنا کہ سکون دی اخیر ہے کہیں کو سکون چاہیے ہوئے پنڈ پنڈا تھاواں دے وچ پدے یعنی کہ سرائیکی کلچر دے وچ آ کے سکون گھن کے لیکن تو کو سکون نہ ملے تو وی وار وال گال کرے

کتنا پیارا ماحول ہے ماشاءاللہ کیسا ماحول ہے ویور ایڈو نہر ہے نال سائڈ تے اس سائڈ تے نہر ہے اس سائڈ تے دمبے کی دی ویندے نال پٹھان بائی ویندہ پہ اور اتے بدل بڑے پیارے ماشاءاللہ بڑے کھڑے ہیں ماشاءاللہ ویور ماحول چیک کرو

بہت پیارا پیارا بدلاں دا ٹکڑا بنا ہوا ہے یہ بارے ٹیکنیک نوی آ گئی لیتے پہ نا یہ بارے نہر دا پانی بھرا کھڑے ہیں لو ویور میرا تو اپنے کیبن تے آ گیا واپس